Helo a chroeso i fideo fydd yn eich helpu i weithio'n fwy effeithlon o fewn Microsoft Word gyda'r bwriad o arbed amser yn y pen draw. Peth cyntaf dwi'n mynd i wneud yw trial ateb rhai o'r cwestiynau sydd ar y gwaelod fan hyn. Yr un gyntaf, sut allaf edrych ar ddwy dudalen ochr wrth ochr, rhywbeth byddai'n ddefnyddiol iawn i ddisgyblion ac i athrawon. Y peth cyntaf dwi'n mynd i wneud yw agor y ddwy ddogfen, Mae un ar agor yn barod, dwi hefyd yn mynd i agor yr ail un dwi am weld ochr wrth ochr. Os ewch chi wedyn i View a View Side by Side a dewiswch y ddogfen arall ddicsa chi weld ochr wrth ochr a dyma nhw, iawn dwi nawr yn gallu gweld nhw ochr wrth ochr. Fe sylwch chi lan fan hyn bod y botwm yma Synchronous Scrolling arno, mae hynny'n golygu gallech chi weld y ddwy ochr wrth ochr yn sgrolio lan a lawr ar yr un pryd. Dwi ddim, dwi ddim am hwnna arno am nawr, felly dwi yn mynd i glicio i ffwrdd, a nawr dwi'n gallu gweithio ar y ddwy ar wahân fel petai. Dyna'r un gynta. Yn ail, fe sylwch chi fod y llinellau coch yma dros y lle i gyd. Mae'r mwyafrif o'n i yn newid o iaith i'r Gymraeg, reit, sydd yn, yn bosib. Ond os ydych chi am ffordd felly haws o gael gwared y llinellau coch na, a dydych chi ddim am chwilio am wallau, ewch lawr i Options, So File, Options, a wedyn Proofing, a wedyn clicio rhain i ffwrdd. Check spelling as you type, mark grammar errors as you type. A OK. Cofiwch, allwch chi wasgu pause ar y fideo yma unrhyw bryd os ydw i yn symud yn rhy gyflym. Wrth symud ymlaen, licsen i ddangos rhai shortcut keys i chi sydd yn medru helpu uh, tipyn wrth weithio yn Microsoft Word. A un o'r hoff rai fi, mae pethau chydig yn fwy o faint fan hyn, yw hon fan hyn sydd yn gallu lleihau maint ffont neu cynyddu maint ffont. Felly os ylwch chi, Control, a wedyn clicio ar y botwm na sydd ar bwys y llythyren P i'r dde o'r llythyren P ar eich allweddill. Felly jyst i brofi hyn, os na i ddewis y darn yna, dwi'n nawr yn mynd i wasgu Control Ar botwm ar bwys y Py, a sylwch, mae e'n lleihau y ffont ychydig. Os wasgai'r llall ar yr ochr dde eto, mae e'n cynyddu'r ffont. Dwi'n gweld hwn yn grêt, yn enwedig os ydych chi'n gweithio o fewn um, text boxes er enghraifft ac yn trio cael rhywbeth i ffitio. Dwi wedi cael hwnna'n ddefnyddiol iawn. Un arall defnyddiol iawn yw F4 sydd yn ailadrodd gweithred. Felly sawn i lawr fan hyn, iawn, repeat action yw e, Os na i benderfynu uh, wneud hwn i gyd yn bold, wedwn ni. Felly, dwi'n mynd i wneud y shortcut key Control B, a dyna fe fyna yn bold. Os cliciau ar y bocs yma nawr, a jyst clicio ar F4, dyna fe'n gwneud hwnna'n bold. A dwi'n gweld hwn, yr F4 yma'n ddefnyddiol iawn, os ydych chi er enghraifft yn newid uh, text boxes fel hyn, neu lluniau, delweddau, images, i fod yn in front of text, iawn, er mwyn medru symud nhw ambiti lle. Dwi'n defnyddio fe wedyn yn ymal a clicio ar y bocs arall sydd wedi diflannu rhywle um, ac yn gwneud hwnnw wedyn yn um, in front of text hefyd. Felly dwi yn gweld hwnna'n ddefnyddiol iawn. Jyst er mwyn cael y bocs na nôl, dwi'n mynd i wneud Ctrl Z i wneud undo, jyst i cael popeth nôl yn yr un lle fan hyn. Felly Ctrl Z hefyd yn ddefnyddiol iawn. Y fformat painter ni'n dwi'n defnyddio'n rheoledd a dangosau i chi fel. So drychau lan fan hyn a, a penderfynu, dwi'n hoff iawn o arddull um, y darn yna o'r text, ond dwi am i weddill um, yr gan fan hyn i fod yr union rhywun peth. Iawn? Beth dwi'n mynd i wneud yw just clicio fan hyn unwaith, mynd i ffail, sorry, nid ffail, home, dylsyn ni ddim mynd i, mynd i home, a clicio i nôl fan hyn, unrhyw le yn y darn dwi'n hapus gyda'r arddull o ran maint ffont neu'r math o ffont, clicio'r Format Painter. Beth mae hwnna'n gwneud yw dweud wrth y cyfrifiadur, o reit, dwi'n hoffi'r arddull 'na, a wedyn os clicia i o flaen y darn yma, a wedyn dewis, iawn, Select, y darnau eraill, Fe wneith e union yr un peth i'r darnau yna. Felly mae fe'n cysoni pethau ac yn gwneud pethau'n um, haws felly i weithio ar. Felly format painter hefyd yn un ddefnyddiol tu hwnt. Just mynd i fe nôl i gael nhw'n ochr wrth ochr i gofio beth arall ti moyn dangos. Siw bod nifer o chi'n deall taw Control A yw Select All. Um, mae yna rai pethau defnyddiol eraill fel um, os ydw i am dewis un frawddeg, I just wneud Control a clic, a na i e lan fan hyn, fi dwi'n mynd clicio control a clic, a mae'n dewis y frawddeg i fi. Yn yr un modd, os cliciau tair gwaith, fe wneith e ddewis y paragraff cyfan. Iawn, felly dyna beth sydd ddech chi fan hyn. A wedyn yr un ola, felly fan hyn o ran um, shortcut keys, so ydych chi weithiau yn, yn gorfod tala eich bus lawr uh, a mynd fel un iawn ar draws eich sgrin i greu llinell. Os newch chi fe tair gwaith, os rhoi'r hyphen yna mewn tair gwaith, 1, 2, 3, a chlicio'r enter, fe wneith e creu y llinell i chi ar draws y dudalen. And so dyna rhai pethau defnyddiol fyna gobeithio i chi. Ewn ni wedyn i ateb rhai cwestiynau sydd fan hyn. Un ohonyn nhw uh, sy'n dod lan falle yn amlach falle yn, uh, gyda'r plant hena yn yr ysgol yw sut allaf ychwanegu tudalen ar ffurf landscape yng nghanol dogfen. Felly os ewn ni'r ddogfen yma, sydd yn portrait ar hyn o bryd, fe welwch chi hynny. Felly ar y diwedd byddwn ni am ychwanegu uh, un dudalen sydd ar ffurf landscape, felly beth ych chi yn gwneud, sylwch chi ar y, y sylwadau fan hyn, chi'n mynd i page layout, chi'n mynd wedyn i uh, bricks, mae hwn yn fwy, fwy dwi'n meddwl, sydd fan hyn, wedyn i next page, sy'n creu tudalen nesa, a yma wedyn allwch chi newid yr yr orientation i landscape. Iawn, a sylwch, mae gennych chi tudalennau portrait ar y top, landscape oddi tan nhw. So ydych chi wedyn am fynd nôl i portrait, chi'n gwneud yr un peth to, chi'n mynd i bricks, next page, orientation, portrait. Lle ydych chi nawr, portrait, landscape, portrait. Yn gweithio bod chi'n gweld hwnna yn ddefnyddiol hefyd. Nesa, cyn cloi, dwi'n trio cofio beth sy 'ma, yym, o ie, os ydych chi yn derbyn rhai yy dogfennau sydd wedi cloi, megis rhai gwaith cwrs, mae e yn bosib i ddadgloi nhw. Iawn, siŵr bod chi'n gyfarwydd iawn â'r math hyn o ddogfen. Mae'n anodd iawn i, i ysgrifennu mewn yn y darnau yma, neu mae pethau'n newid yn llwyr. Um, beth sydd eisiau chi wneud yw mynd i review, i restrict editing ac yn syml iawn stop protection. Bydd hwnna nawr yn fy ngalluogi i ysgrifennu mewn fan hyn yn haws um, a gwneud yr holl bethau dwi am wneud megis rhoi uh, enwau disgyblion mewn marciau ac yn y blaen. Okay, so mae hwnna'n un peth dwi wedi gweld yn ddefnyddiol iawn hefyd. A wedyn ni gloi. Sut allaf ychwanegu symbolau yn hawdd? Dwi'n siŵr bod mwyafrif o chi yn gwybod fel i wneud hyn, ond rhag ofan eich bod chi ddim, ewn ni nôl fan hyn i hen wlad fy nhadau. Os byddwch chi, er enghraifft, newn ni sgrifennu brawddeg mewn fan hyn rhywle, um, am sgrifennu rhywbeth yn y Gymraeg fel, uh, dwi'n trio meddwl am frawddeg, rhywbeth fel yn ôl i'r gêm, iawn, ond fel arfer beth fyddech chi'n gwneud yw yn ôl, lle gadael y to i ffwrdd neu'n goffa mynd i insert symbol. Wel, gadewch i ni gael wneud hwnna bach yn haws, iawn, os ewn ni i insert, os mae eisiau to ar ôl, draw i symbol, fel arfer mae pobl jyst yn dewis un o'r rhain, ond os ewch chi more symbols, a dod o hyd i'r symbol, sef yr O fan'na. Wedyn shortcut key, a'r myn fan hyn, rhowch eich shortcut key newydd. Felly i O, er enghraifft, dwi'n rhoi control, jyst yn clicio'r O gyda control, dwi'n dala'r ddoi uh, allwedd lawr. Wedyn assign, a wedyn close. Hmm. Ar yr un pryd, um, os dwi'n mynd i sgrifennu yn ôl i'r gêm, bydd eisiau E arna i hefyd. Felly dwi'n mynd i clicio ar yr E, shortcut key, A i hwn, dwi'n mynd i roi Control E, dyna shortcut key newydd, a tra bod chi wrthi, mae'n rwyddach weithiau i jyst mynd trwy'r E's a'r Y's a'r W's a popeth ar yr un pryd, iawn, fel bod y shortcut keys i gyd gyda chi, Control U ac yn y blaen, iawn. A dwy funud mae'n cymryd. Dwi yn mynd i gau hwnna nawr. Hei, beth dwi'n mynd i wneud nawr, mae eisiau to ar yr O, dwi'n mynd i clicio'r Control O, a dyna fe'n ymddangos yn ôl i'r G, ni'n gwneud control E yn ôl i'r gêm. Mae hwnna'n aros ar eich cyfrifiadur chi um, tra bod yna, ia, nes bod chi'n cael gwared arno fe am ryw reswm. Wedyn, yr un olaf yn deg, edrych lawr i'r gweilod fan hyn, sut allai ddileu pethau sydd yn boendod? Felly weithiau bod chi'n gweithio o'r ddogfen a ydych chi ddim yn gwybod beth sy'n mynd mlaen a pam dydych chi ddim yn gallu dileu ambell i beth. Os ewch chi i Home, A fan hyn i Show, neu Hide. Mae'r pethau yma yn ymddangos. Mae rheina'n golygu bod paragraff newydd, chi wedi gwasgu Enter ar ôl e, a dyna sy'n digwydd fyna. Um, a mae'n ma weithiau jyst yn helpu chi ddeall beth sy'n mynd mlaen. Fan hyn, mae'r saith fyna yn golygu bod tab, gan mae page break fan hyn. Felly mae'n haws weithiau i ddileu pethau a ma' 'da chi'n gwybod beth sy'n mynd mlaen, iawn, a mae'n rhwyddach chi ddileu uh, page breaks. Felly dyna fe, gobeithio bod y uh, fideo wedi bod o help i chi ar ddogfen. Pob hwyl!